سڵاو، ئێمە وەکو قوتابیانی قۆناغی دووەمی بەشی کۆمپیوتەر نێروک لە پەیمانگای تەکنیکی پایتەخت هەڵساین بە پێشکەشکردنی پڕۆژەی دەرچوون. پڕۆژەی دەرچوونی ئێمە لەسەر Nurse Station Call System، ە. ئەم سیستەمە بەکاردێتن زیاتر لە نەخۆشخانەکان بۆ ئاسانکردنی کاری دکتۆرەکان و پەرستارەکان. سیستەمەکەی ئێمە پێکهاتووە لە چەند ژوورێک بە شێوەیەکی ئاسانکراو تا ئێمە بتوانین ئەو بیرۆکەیە بگەینین بە ئێوە ئەم سیستەمە چۆن کاردەکاتون و سوودەکانی چییە بۆ نەخۆشخانەکان و چۆن دەتوانین سەلامەتی نەخۆشەکانمان بپارێزین. ئێمە ژووری یەکەممان هەیە بۆ نەخۆشێکی دیاریکراو، نەخۆشەکان پێویست ناکاتن پەرستارەکە لە هەموو کاتێک یا هەموو دەقەیەک بێتن سەر لە نەخۆشەکە بداتن ئەو پوش بەتنمان هەیە بە وایرێک و بەستراوە لە ڕێگەی وایرەوە بە ژووری یەکەم. کاتێک کە نەخۆشەکە پێویستی بە شتێک دەبێتن چێک پوش بەتن دەکاتن یەکە و سەر یازێک دەڕاتن بۆ نێر سستەیشت بۆ لای پەرستارەکە لەوێن درێ پەرستارەکە دەزانێت کەوا نەخۆشێک هەیە لە ژووری یەکەم پێویستی بە یارمەتی هەیە پەرستارەکە لە ڕێگای ئەو کارتەوە چێک ئین دێتە ژوورەوە. کارەکەی نەخۆشەکە جێبەجێ دەکات ئایا پێویستی بە شتێک هەیە یان حاڵی تێکچووە یان پێویستە عیلاجێک وەربگرێتن کاتێک کە ئیشەکە تەواو دەکاتن چێک ئاوت دەکاتن. ئەوە سوودی یەکەمیان سوودی دووەمی ئەم سیستەما خوا نەخواستە لە یەکێک لە ژوورەکانی نەخۆشخانە تەقینی غاز ڕوویدا یاخود ئاگر ئاگر کەوتەوە یاخود دووکەڵ دروست بوو بۆ نمونە لە ژووری یەکەم یەکسەر یازێک دەڕاتن لە بۆ نێرس ستیشن نێرس ستیشن پەرستارەکان ئاگادارکردەوە دەنێرم بۆ تیمی ئاگرکوژێنەوە تیمی ئاگرکوژێنەوە ناتوانن بێنە ژوورەوە ئەگەر کارتیان پێنەبێتن دەرگاکە بکەنەوە دێنە ژوورەوە ژانی نەخۆشەکە ڕزگار دەکەن و لە ڕێگای ئەم کارتەوە چێک ئاوت دەکەن و ژانی نەخۆشەکە پارێزراو دەبێتن و هەموو ئەو هەموو ئەو ڕووداوی کە ڕوویدا هەمووی لە دیتابیس خەزم دەکرێتن

فە کە ئاگرێک شتێک دەبیتەوە خوا نەخواستە و لێرەش رزیستەرمان نییە کە ئەوش وەکو نە هەمان ئیشی ڕێ سوچ سنسەر دەکاتن کە ئیشی تەحولکردنی کارەبایە بۆ ئەوەی ڤۆلتی زیاتر نێتە سەر ئارد لە نوێەکە و ئەمانش کە کە پێکدێن لە کەفەرەکان کە بە سریدی پرنتەر بە بەکارمان هێنایا دروستمان کردیان. ئەمەش بەرنامەی ئێمەیە سۆفتوەری ئەمەیە کۆنێکتمان کردووە لەگەڵ بۆردەکەمان تەوان بۆردەکەمان ئەم مەشروعە ئیش ناکاتەوە ئیلا لەگەڵ بەرنامەکەی کۆنێکت بکاتەوە

قەپات بێت ئەو تەواو ئیستە چێک ئاوتی کرد یارمەتی ئەو نەخۆشەی کرد لە ژووری یەک بەو سیستمە ئەم سمە لە کۆ خەزن دەبێ ئەمە سێ بەشمان هەیە پیشن زروم دیتا ریکۆردین پیشن نۆفۆرمیشن